Previously on Tete Nemuroora. Never mind. Can you wash my clothes? Because I want to get busy today uploading my pics on Instagram. Sarah. Thanks. kumba washeni kuti ndiwachenini amaigara mese kumba kwenyanga asingawacheni iwe ozi ndewako handingamudini tingamudi murume here ozi tingamudii kana nemiwo zvenyu makasitarisa ozi mungamudewo so ukuita basa rekudeira foni uchiudza vanhu ndiri panapo uri kuvaudzira chi vanhu murume wenyu munotaura ndoenda zvangu because mukutoratidza kuti hamusi kutombondida pano haisi mhosva nyavara uko tete tete tete imi tete maita kurondana maita mapitse maita kurondana imi maita mapitse

andiri kuendera kuti wamutsiura just that anodzoka ozi hesi dia uri right ndinebhoo kwakanaka iri kouke usiku sangana umbondifonera kuri right muri sei mpanapa ee ndiri right dia ari seiko murume wangu ah amheno ko chiiko futi nhai tanetsana nenyaya yei futi nhai shandi ah hanzvadzi yake yakayozogara nesu kumboka mm. adzingwa nemurume iri atiza murume handisi kuziva okay. saka ari kutotishungurudza ozakona as if ini ndiri wrong ah, ah. muri kunzwa maybe unganetswa nemunhu akatiza murume return soldier chinyarara ipapo mene ndikutsvagire zvekudya tozonyatsotaura nyaya iyo ungatotonge zvinonzi ndiye anokupa mweya mene ndokupe zvekudya pa tozonyatsotaura nekutoita kunge muranda pamba pangu inini Naita basa Tavuta. Let's end it here. Now, issue yako ndainzwa. and i've got a few points you need to adjust one tinoda kutanga newe apa pakwapa i think ukambopa daiso mbichana ukambopa vhara omboedza kuti urespecte murume wako usamisidzane nemurume handiti ah, handiti zvekujairirei ndo pane problem already kutozviti ndiwe imba ite varume two and tete ava ava usatombofa wakatombovatedzera zvavava one already akakanganisa imba yake and ndo zvakutoda kuti uite saka ava tete never mind tete ozakaroorani which means aidani handiti haana kurora tete vake haana kurora amai vake already it's an advantage kwauye saka iwe ukada kuzomisidzana naana tete zvida kuita futi zvenu izi unoisa ozi muposition isiri right kechi two how you present yourself chimwe yeso nditarisa and how you look hauisiwo kana makeup kuti unge munhu wamheno wegore ripi zvemakeup handizvigoni but varume wacho ndozvavakuda mazuva ano ndinotoita zvekufadza murume kuti aramba ari mba iso makeup pfeko no wonder why ndakutoona kuti wai pasina kana mwana tingadai tatone kana tiri kutoti mane matwins so hamuna activity ikutoitika nekuti hapana emakeup o kungoonekerawo so be romantic to zvirakidza ushandise zita rako kwete tonge munhu wekuruzevha kana kumasowe kana ana mai mfundisi mazuva ano everyone is putting on makeup wonekerowo kuti aite manyukunyuku ozipa anokuona mangwana uchidzokera dzokerawo everything has to be back to normal haufanire kunoita ana noise natete avo ita wangosonava usatombowaona zvavavo ava vatisitombovaverenga inowantsvana nemurume wako zvakanaka ita wange pasina kana zvakaitika umubate zvakanaka pora ita kunge munhu usina kukwana zvako but uchiziva kuti kuita sei uri kuvaka imba yako usaputse dzimba yako zvakaita tete vako izvi okay. i think tataura zvakawanda kana uri munhu anonzwa uchateerera paucharara sleep over it ini right now tomorrow im supposed to be going to dhl ndine zvinhu zvada kutora zvekushopa saka handiri kufanira kuti urara eli saka urarawo uchinyatsoteerera zvandakudza ndichaenda pandichaenda kudubai i think ndichakuigira hembe kana nemamakeup kuti umbowo look presentable you're looking terrible my dear handiti ka tete tete ivi tete maita kurondana maita mapitse